Dyma ni yn aelode o Gangen Ffynnon Groes. Sefydlwyd rhan y Cangen Ffynnon Groes dros hanner can mlynedd yn ôl bellach a'r cymunew'r gangen hynna o fewn y rhanbarth. I ni di bod ar flaen y gad trwy'r amser yn hyrwyddo gwaith y mudiad ac hefyd yn hyrwyddo'r gwaith Gymraeg, yr iaith Gymraeg o fewn yr ardal a bydd Rhian, Bethan a Mair nawr a finne yn rhoi cip o hanesion beth i ni wneud o fewn yr ardal i hyrwyddo'r mudiad a'r iaith.
Bethau yn enw i. Un o'r cyfleoedd mae Ffynnon Groes yn defnyddio i hyrwyddo'r iaith Gymraeg yw darllen i'r deithiwr, ble bydd nifer o yr aelodau yn mynd ati i ddarllen yr papur bro yn rhoi cyfle i'r deithiwr i wybod am hanes a newyddion y fro ac hynny yr gymuned gyfan. Enghraifft arall mae Ffynnon Rois yn defnyddio i arwyddo'r iaith yw'r wep lyfr 'Y Ni'n Cadw'. Mae yna gwpwl o'r aelodau yn cyfrannu at hwn, mae fe'n ffordd fodern electronig o ddod â aelodau i wybod, ffrindie ac aelodau i'r gangen, i wybod beth yn gwmws sy'n mlan 'da ni o fis i fis.
Yn ni hefyd yn neud gyda Ysgol Gynradd Eglwys Ŵr, yn ni'n rhoi tarian a taleb yn flynyddol i'r plentyn sy'n dys- yn o- nhy barn y prifathro neu'r athrawon yn Ysgol Eglwys Ŵr sy'n disgleirio mwyaf yn yr iaith Gymraeg yn ystod y flwyddyn. A'r rhai sydd wedi cael e sy'n dod i'n gof i ar hyn o bryd yw Elis James, Levi Dafydd a Ffion Morris. I ni hefyd fydd tai o, o'r aelodedd. Um, mi oedd Rachel a fi rhyw ddwrnod mewn i siarad â'r plant am sut dyrnod llyfre i pwy lyfre yw'n i'n darllen yn blentyn a mae aelodau arall wedi bod mewn yn darllen gyda'r plant fynt. So unrhyw beth mae'r prifathro'n gofyn amdano ni, i ni digon barod i helpu fe. Y Mair y Dwy, ry' ni hefyd yn casglu nwyddau ar gyfer hamperi i raffl y Cylch Meithrin yn Eglwys Oro. By' ni hefyd yn cymeru rhan yn y Sioe Dalent, nhw yy ychydig o flynydde nôl yn neud sgetsh. Ond i ni'n mwynhau cefnogi Eisteddfode lleol yn canu a adrodd neu neud sgetshis beth bynnag er mwyn hyrwyddo'r mudiad a cefnogi'r iaith Gymraeg.
Gweithgaredd arall i ni'n cefnogi yn flynyddol yw'r Sioe Hen Beirianne yn Garn Hiarn sydd yn ca- o sydd yn cael ei redeg o dan nawdd cadarn. I ni'n defnyddio fe fel cyfle i werthu'r gangen achos i ni'n mae e'n i ni'n mynd â stondin ganghenne i ni'n mynd â stondin canghen- cacenne 'na yym i ni'n codi ymwybyddiaeth i bobl yr ardal o'r mudiad. I ni hefyd, mae e'n ffordd delfrydol i ni oedreal denu aelodau newi. I ni'n flaengar iawn, i ni 'di bod ers blynyddodd yn treial codi rhif yr aelodau, i ni mewn ardal sydd â yym lot o fewnfudwyr, i ni hefyd yn treial denu dysgwyr mewn ato ni. Hefyd, yn ogystal â hynny, i ni bob Nadolig, i ni mynd mewn i gartrefi'r henoed, i ddiddori'r deilied, mae e hefyd yn dod mewn â'r iaith Gymraeg. Mae'n rhoi cyfle i'r deilied i ganu ac ymuno gyda ni trwy gyfrwng y Gymraeg. Hefyd, yn ogystal, i ni mynd allan i'r ardal i ganu carolau. Mae hefyd yn rhoi cyfle efallai i i i'r mewnfudwyr i glywed yr iaith yn cael ei defnyddio ar lafar. I ni fel cangen o Ferched Wawr yn Ffynnon Groes yn defnyddio yr iaith ar waith yn ein cymuned bob dydd o'r flwyddyn.